Сәлам дуслар! Сез узган атнаның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы, мин бөтен кышкы киемнәрне алып куеп, язгы киемнәрне чыгардым. Һәм курткамда 100 сум акча таптым. О, как раз миңа кирәк иде. Парковкага түләргә. Контейнер ташучы Элвин Грей төпкә утырган урыныннан кузгалып, татар эстрадасын азат иткән. Бу, игътибарлылар өчен махсус тест иде. Аңлагансыздыр инде, Эвергринны урыныннан кузгатып, Суэцкий каналны ачканнар.
Казан циркында фил циркның бер хезмәткәренә ташланып, аның кабыргаларын сындырган. Сүз Винарис турында түгел, әлбәттә.
Татарстанда Питрәч районы башкарма комитеты җитәкчесенең 25 яшьлек урынбасары Дамир Байгилдин тоткарланган. Ни диик инде, Россия азат булачак. Ә менә тагын да тирәнрәк уйласак, алмаз булачак. Время покажет тапшыруын төшергән вакытта Екатерина Стриженова егылып кулын сындырган. Аны дәваханага алып киткәннәр. Гүзәл, син егылма инде, яме? Ә мин нигә егылырга тиеш әле? Ты приемная, Гүзәл. Нәрсә сөйлисең син? Син үги бала. Илшат Әминов Моргенштернны балаларның чиста күңелләрен пычратучы үлекле чуан дип атады. Ә хатын-кызларда исә Башкортстан рэперы фәхишәле психологиясен алга сөрә икән. Менә нәкъ без әйтергә теләгәнне кабатладыгыз, Илшат Юнысович.
Яшел Үзәндәге торак йортта көчле шартлау була, ике кеше һәлак булган, тагын алты кеше зыян күргән. Сәбәбе, тормыш иптәшен югалткан бабайның үз-үзенә кул салырга теләве. Шартлауга берничә сәгать кала бабайны психиатрия дәваханәсенә кабул итүдән баш тартканнар. Табибка каршы җинаять эше ачканнар.
Чаллы мәктәбендә башкорт телен укыта башлаячаклар. Наконехто, Роберт! Хөйләмә дә, Гүзәл! Татарстанда ир-егет фатирга 100 мең сумлык ташлама алу өчен торак комплексының исемен кулына татуировка итеп ясаткан. Җүләр. С**кән. Нәстәкәй.
Sputnik V вакцинасын ясатканнарга Хорватия илгә керергә рөхсәт итәчәк. Үзебезнең вакцинаны ясату өчен бер сәбәп. Шәп ич!
Рәхәт ич! Син нишләп ич дип сөйләшәсең? Соң Хорватиядә бөтенесе дә ич дип сөйләшәләр. Модрич. Олич. Бензима бергә уйныйлар Модрич белән. Казанда Яндекс Лавка дигән азык-төлек китертү сервисы эшли башлаган. Татар ашларына азык-төлек белән бергә эскәмияләр дә китергән булсалар шәп булыр я. Яндекс Лавки. Лав дигән сүздән алынган. Лавки. Бәләкәй мәхәббәтләр.
Хокук саклаучылар Чаллы шәһәре башкарма комитетында тентү уздыра һәм бергәләп Россия азат булачак. Ә бәлкем алмаз булачак? Бер сөйләп алыйк инде. Казанда кабат трамвай яна. Күреп торабыз, шәһәрдәге электротранспорт белән бәйле хәлләр бик авыр. Нидер эшләргә кирәк. Балык баштан чери диләр, ә трамвай мөгезеннән яна диләр.
Спорт яңалыклары. Ак Барс сериядә әлегә нольгә бер белән җиңелде. Рубин җиңү яулап, Еврокубоклар зонасына дүрт урынга күтәрелде. Make Rubin great again! Ак Барсны тоже great again ясыйбыз!
Казан-Стамбул самолетының һавага күтәрелгәннән соң шасси ябылмавы ачыклана. Казан өстеннән ун тапкыр әйләнгәннән соң экипаж командиры Мәскәүгә очарга карар кыла.